ko declaration it my dad near passing my dad ya passing rä ngĩrĩkia kĩgeranio na ngĩgĩa 463 marks ngĩtwo alliance Get Alliance rĩ, my brother akĩnjĩra ndĩna family, your brother ndĩramũthomithia your sister, tũthiũrũre ma thĩ kana hihi nĩ aigĩire kanyamũ, hihi nake angĩ- angĩgũ support. Ĩĩ, Tondũ nĩgetha ndamuona ũthiĩ nyi- thukuru ndamuona nyiki ngiuka Mũrang'a ndĩna matanya nĩ ngũtwarwo Alliance. Alliance ĩrĩa ĩhera Kikuyu. Aha. Ndamenyete nginya harĩa ĩrĩ. Eh, So rĩu rĩ, ndoka nderie mum, na ngĩeterera rĩu hĩndĩ yakwa gũtwarwo cukuru. Gaka hĩndĩ ĩrĩa gũtwaragwo cukuru rĩ, nĩ ndirikanaga wega kũrĩ on Saturday mami nĩ okire akĩnjĩta me na uncle yakwa angĩ tũrĩ arĩ nyũmba gabangĩte kairĩtu gathome, nĩ okire akĩnjĩra chagua mambo manne, ũthuure maũndũ mana. Nĩ ciugo cinjũraga mũno tondũ ndiendaga gũciciria. Akanjĩra ũthuure either kwandĩkwo... Oita. Mm, mm. Pole. Gũciara kana gũkua. Ndakinyaga handũ ngĩenda gũkũ- kwĩyũraga, hĩndĩ ĩngĩ ngĩenda kũruta nda, ngwĩciria athiĩ athire akĩrwo. Athiĩ erwo rĩ, mũthenya ũmwe rĩ, airĩtu acio arata akwa nĩ manjĩrire atĩrĩrĩ, handũ ha ũrute nda ĩno rĩ, Hena mũtumia ũrenda kũgũra mwana. Reke tũgwethere mũtumia ũyũ ũmwenderie mũ. Mwana. Ah. Twarire na mũtumia hĩndĩ ĩyo nda nĩ yakinya mĩeri ĩtano. Ngĩendia mwana yarĩ mĩeri ĩtano na nuthu. Arĩ o nda. Ndendia mwana e nda. Robert. Haiya. Ndamwendia ngiri twendi. He? Robert ndahoe kũmita down payment. Aha. Rĩu nĩ mũthenya ũmwe Robert witũ kwarĩ Friday. Mm. Ndanyitirwo. Na indo icio cia kũiya? Ngũhũrwo nĩ raiya atĩa? Niĩ ngĩrigwo. Saturday rũcinĩ rĩ, niĩ rũcinĩ kĩndũ thaa kenda rĩ, ngĩigua, no ngĩigua nyimbĩte. Ngĩrora ũguo rĩ, ngĩigua kũndũ kũranunga, ngĩrora ngĩona mabũrũri arabu njigĩrĩirwo guoko. Kumbe borithi ciahũrire, ndoka. Mũingĩ wakũhũrire borithi magĩciria nĩ wakua? Ĩni makĩndwara city mortuary.

Andũ othe makiugaga maitire indo. Tiwĩ mũtungo. Ĩĩ kau niĩ ndaigua. Mũlevi nĩ mũtana nĩ atanahaga. Ĩĩ mũno. Nĩ aheanaga tondũ nake rĩ, aga akagũrwo. Nĩkĩo ũrona mũndũ atwĩte mũlevi. Oo. Nĩ ũiguaga kĩrabu nĩ meraga we thiĩ we nĩ empty bar yake. Kũguo mũlevi nĩ agũraga akaiga mũthithũ. Nake rĩrĩa akaiga nĩ akagũrĩrwo. Nawe wona mbia nĩkĩo wonaga atumia aingĩ moragia mũthuri kaĩ we ũtũraga ũgũragĩrwo. Nake rĩrĩa agaciona ciothe. Akamagũrĩra othe.

na ndũkarĩtwo kanarĩ gakinya nda gakagimara ũkwanĩrĩrwo ũkũgĩa ũrũme Eh. na kagĩa ta mũma mathagia akoretwo aigĩte kũgũrũ igũrũ ũguo ndaugaga ngamitigana nayo akinyithia kũgũrũ thĩ kwa rĩu niĩ njikarĩte thĩ wona no ndĩrethema thigari rĩ Eh. njikarĩte thĩ no ndĩrethema okire ahũĩte rũhĩũ pa kwangu ulikuja kufanya nini